Ni'n mynd i ganolbwyntio ar y pum adnod cyntaf, ni'n mynd i ddarllen ymlaen hyd ar adnod deunaw. Felly, Iwan, efengyl Iwan, penod un. Yn y dechreuad roedd y gair, a'r gair oedd gyda Dyw, a Dyw oedd y gair. Hwn oedd yn y dechreuad gyda Dyw. Trwyddo ef y gwnaethpwy popeth, ac hebddo ef ni wnaethpwy dim ar a wnaethpwyd. Ynddo ef roedd bywyd, a'r bywyd oedd oleini dynion, a'r goleini sydd yn llywyrchu yn y tywyllwch, a'r tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred. Yr oedd gŵr wedi anfon oddi wrth ddiw, a'i enw Iwan. Ond na ddaeth yn dystiolaeth fel y tystiolaethai am y goleuni, fel y credai pawb trwyddo ef. Nid efe oedd y goleuni, ond efe anfonwyd fel y tystiolaethai am y goleuni. Hwn ydoedd y gwir oleuni'r hwn sydd o'n goleuo pob dyn sydd yn dod i'r byd. Yn y byd yr oedd e, a'r byd a wneithbwyd trwyddo ef, a'r byd nid adnabu ef. At ei eiddo'i hun y daeth, a'r eiddo'i hun Nis derbyniasant ef. Ond cynifer ag a'i derbyniasant ef. Efe a roddes iddynt allu i fod yn feibion i Dduw, sef i'r sawl a gredant yn ei enw ef. Y rhai ni aned o waed, nac ewyllys y cnawd, nac ewyllys gŵr, ond o Dduw. A'r gair a wnaethpwyd yn gnawd, ac a drigodd yn ein plith ni. Ac ni a welsom ei ogoniant ef, gogoniant megis yr unig anedig oddiwrth y tad, yn llawn gras a gwirionedd. Ioan a dystiolaethodd amdano ef, ac a lefodd, gan ddweud, Hwn oedd yr un y dywedais amdano, yr hwn sydd yn dod ar fy ôl i, a ddaeth o'n blaen i, canys yr oedd e fe o'n blaen i. Ac o'i gyflawnder ef y derbyniasom ni oll, a gras am ras. Canys y gyfraith a roddwyd trwy Moses, Ond y gras a'r gwirionedd a ddaeth trwy Iesu Grist. Ni welodd neb dduw erioed, yr unig anedig fab, yr hwn sydd ym mynwes y tad, hwnnw a'i ysbysodd ef. Amen. A newn ni ganu unwaith eto cyn dod at y bregeth. Emyn 527. A mae Iwan fy na themau mawr yn dose yn yr hyn mae e'n gyflwyno i ni. A fan hyn hefyd, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwchben, fe drefnwyd ffordd yng Nghwngor Trianin i achub gwael golledig

O fel wedes i ni'n Iwan 1 y bore yma. A mae Iwan, mae'n dweud reit ar ddechrau efengyl, mae'n esbonio beth yw ei fwriad e. Ac wrth gwrs, pan i ni'n darllen unrhyw stori, mae angen darllen i'r diwedd er mwyn deall y dechrau, ynddo? Ac mae Iwan yn esbonio ni ar y diwedd beth yw'r bwriad, pam mae'n ysgrifennu'r efengyl, a pam mae'n sgwennu'r stori yma am Iesu Grist. A ni'n sylwi'r geiriau hyn yn, yn Iwan 20, a'i ddarllen nhw i ni. Llawer hefyd o arwyddion eraill a wnaeth yr Iesu yng ngwyf ei ddysgyblion, y rhai nid ydynt ysgrifenedig yn y llyfr hwn. Eithr y pethau hyn a ysgrifennwyd, fel y credoch chwi, mae Iesu yw Christ, nid cyfenw ond teitl, ceidwad, gwaredwr, y Mesoea, Mae Iesu Crist, Mab Duw, a chan gredu y cafoch fywyd yn ei enw ef. Felly ni'n sylweddoli, beth mae Iwan yn neud yw mae'n rhoi tystiolaeth i ni. Mae'n parchu'r darllenwyr, mae'n parchu'r gynulleidfa, mae'n parchu ni heddiw yma. Yn ddigon i feddwl, wel, yn ni'n mynd i ddilyn Iesu Gris yn ddifeddwl, Mae angen rhoi tystiolaeth i bobl. Fel bod nhw'n gallu credu, ie, dyma'r er Iesu yma, wir ceidwad yw e. Wir pwy, pwy mae'n honni bod yw e. A mae'n cyflwyno tystiolaeth i ni. Ac uh, wnaethon ni jyst darllen fyna, ond mae'n cyflwyno'r tystiolaeth i ni fel bod ni'n gweld, ie, Iesu uh, wir yw'r ceidwad neu'r gwaredwr. A trwy gredu hynny, yr ail beth yw, wrth gwrs, bod ni'n cael bywyd tragwyddol. Mae bywyd yn Iesu Grist. A mae'r ddau beth wrth gwrs, yn ni'n gwybod fel Cresnogion yn mynd llaw yn llaw. Credu yn Iesu Grist a bywyd tragwyddol. Mae nhw ynghlwm a'i gilydd. Medd Iesu un Hyn yw bywyd tragwyddol i fynd yn nabod Di yr unig wir Dduw ar hwn anfonais Di, Iesu Grist. Felly be mae Iwan yn neud? Mae'n peintio pictiwr i ni. Mae'n creu darlun i ni gael gweld pwy yw Iesu. Na chi, gwestiwn pwysig yn dyfe? Falle cwestiwn sy'n mynd yn angof i llawer o'n cwmpas ni, ond cwestiwn i ni'n ystyried y bore yma. I ni gael bywyd tragwyddol ac yn fwy na hynny, profi llawnder bywyd tragwyddol. Falle bod dim angen dweud hyn, falle bod e'n amlwg i bawb, ond sy'n modd mwynhau cwmni rhywun tan bod ni'n nabod nhw go iawn, tan bod ni wedi dod i'w nabod nhw, a'i wir nabod nhw. A mae Iwan yn neud hyn. Mae wir eisiau ni ddod ymlaen. Chi'n gweld, sneb yn y byd sydd ddim angen y gwirionedde hyn. Achos nillai bod ni erioed wedi clywed nhw'r blaen, neu bod ni wedi, ond mae angen gwybod nhw'n fwy. Mae angen dod i nabod y person yma yn fwy. Pwy yw Iesu? Mae Iwan yn gwybod, dyna sut ydych chi'n mynd i gael bwyd tragwyddol. Dyna sut ydych chi'n mynd i fynd ymlaen i fwynhau e hyd yn oed fwy fyth. Pwy yw Iesu? A dyna'r cwestiwn fi'n credu mae Iwan yn ateb i ni trwy'r efengil yma. A wyddoch chi beth? Dyma yw y peth pwysicaf yn unrhyw berson. Sef yn beth maen nhw'n credu am Dduw. A falle bod hwnna ddim yn rhywbeth i ni'n meddwl amdano fel lot pan ni'n mynd o gwmpas yn y bywyd bob dydd, ond pan ydych chi'n meddwl am y peth, mae'n ei sens yn dweud, e. Beth ni'n credu am Dduw yw'r peth pwysicaf amdano ni, oherwydd mae'n diffinio popeth arall, yn dweud. Pan mae dynnu'r persbectif ma am Dduw, mae popeth arall yn syrthio i'w le. Mae'n mynd i wneud gwahaniaeth pan yn ni'n ystyried ein swydd, pan yn ni'n ystyried, wel, ffrindiau, teuluodd, beth yn ni'n mynd i wneud gyda'n amser ni. Mae pob penderfyniad arall yn dibynnu ar ydyn ni wir yn nabod y Dyw yma sydd yn y Beibl. Ac i ni'n gweld y gwrthwyneb ar waith hefyd yn y Beibl. I ni'n gweld yr Israelied weithiau yn sylweddoli pwy yw Dyw, a wedyn maen nhw'n addoli fe yn iawn, a weithiau mae'n mynd angof dyn nhw. Maen nhw'n anghofio pwy yw Dyw. A chi'n gweld, y, falle, uh, enghraifft am, uh, fwyaf amlwg yw yr Israelied yn dod allan o'r Aifft. Maen nhw newydd gweld y wyrth anhygol yma, yr arglwydd yn gwahanu'r môr coch. A mae Moses yn mynd lan i'r mynydd i dderbyn y deg o'r chymyn, chi'n cofio, ydych chi? Ond yn y cyfamser, Mae'r gynulleidfa i gyd yn neud llwaer ac yn dweud, dyma o Israel, dyma mae Maron yn dweud wrth y gynulleidfa, dyma o Israel, dy dduwied i a ddaeth at i fyny o wlad yr aifft. Felly, mae Dyw di mynd yn rhywbeth sydd yn y cefndir yn eu cyfer nhw. Maen nhw'n credu dyma, dyma'r Dyw cywir, ond maen nhw'n ei addoli fe'n anghywir. Maen nhw wedi gamddeall lle dyn nhw ddim wir yn ei nabod e felly. Felly, cred anghywir am ddiw, mae'n awtomatig, mae'n mynd llaw yn llaw â angrediniaeth ac anffyddlondeb. Mae Iwan yn gwybod hwnna. Dyn ni'n mynd i fod yn anffyddlon, dyn ni'n mynd i anghofio am ddiw, dyn ni'n mynd i fod yn ddifater am y peth, eblaw bod ni'n dod i nabod y person yma. Chi'n cofio pan oedd Iesu'n mynd o gwmpas, dim dau neu dri oedd yn ei ddilyn e rownd, nage? O torfeidd! O torfeidd yn dod i ddilyn ei bob man oedd e'n mynd, achos oedd nhw wedi cael blas ar rhywbeth. Oedd nhw wedi profi rhywbeth o'i gariad e. Oedd nhw wedi gweld bod rhywbeth real am y person yma. A mae'r union rhywun peth heddiw yma. Pan i ni wir yn gweld yr hyn mae Iwan yn cyflwyno i ni, Ni ddim yn mynd, yn mynd i fod yn oeraidd. Yn ni'n mynd i fod ar dan ar gyfer Iesu Grist. A felly dyna pam mae Iwan yn cyflwyno y person yma i ni. Cyflwyno tystiolaeth i ni. Mae'n cymryd y peth o ddifri. Mae moyn i ni fod yn bobl sy'n meddwl trwy bethau a gwybod y person yma, nabod y person yma. Pan ych chi'n meddwl am y cwestiwn hyn, mae e mor berthnasol i ni heddiw ma'n dweud. Achos pan i ni'n gallu rhannu da pobl eraill am pwy yw Iesu Gris, y newyddion gorau yn y byd yw e. Mae Ioan newydd ddweud, pwy sy'n mynd i roi bywyd tragwyddol i ni? Wel, Iesu Grist. Pwy sy'n mynd i newid ni? Gwneud ni'n ffrwythlon? Wel, nabod Iesu Grist. A'r un peth hefyd wrth rannu gyda pobl eraill. Pwy yw Iesu? yw'r cwestiwn pwysicaf. A chi'n gwybod fel fi, yn prin iawn yw'r cyfleoedd yn ni'n cael yn de. Prin iawn yw'r cyfleoedd yn ni'n cael i siarad yn ddifrifol, galon i galon uh, gyda rhywun. Um, Dyw'r sgyrsiau jyst ddim yn digwydd dyddi yma. Prin iawn i ni'n cael cyfle i siarad gyda pobl uh, fwy na 5 munud, yn te? Ond am beth i ni'n mynd i siarad pan i ni'n cael un cyfle? A mae rhywun yn gofyn i chi, beth yw, beth yw gobeith chi? Pam ych chi'n pam chi'n credu beth ych chi'n credu? Am beth i ni'n mynd i sôn? Wel, dyma ateb Iwan. Am Iesu Grist, yn syml iawn. Nabod wir. Ateb, gallu ateb y cwestiwn yma. Pwy yw Iesu. Oedd na bethau rhyfeddol yn digwydd pan oedd pobl yn dilyn Iesu Gris yn oddau. Pobl yn cael bywyd newydd. Oedden nhw'n cael gweld, oedden nhw'n cael ei gwella holl afiechydon nhw. Wel, mae'r union yr un peth yn wir heddiw yma. A rhwng, rhwng, rhwng, rhwng ni, mae pobl yn gweld Iesu Gris. Pan mae pobl yn cwrdd â ni, ac i ni'n adlywyrchu'r cariad yna, Mae bywydau yn newid. Mymryn wrth mymryn, neu weithiau yn drawiadol, fel oedd e'n mhrofiad Paul ar yr heol Damascus. Mae'n gofyn y cwestiwn de. A ni'n mynd i ystyried hwn gyda'n gilydd nawr am weddill, weddill y bregydd. Pwy yw Iesu? Ac jyst ro'r pum adnod cyntaf yna, hyn ni'n mynd i sylwi. Falle bod yn werth i fi jyst darllen yr adnodau eto. Mae nhw'n bethau anhygol i ni'n clywed yn dydyn. Yn y dechreuad yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Dyw a Dyw oedd y gair. Hwn oedd yn y dechreuad gyda Duw. Trwyddo ef y gwnaethbwyd popeth, ac hebddo ef ni wnaethbwyd dim ar a wnaethbwyd. Ynddo ef yr o'i bywyd a'r bywyd o'i goleini dynion, a'r goleini sydd yn llywyrchu yn y tywyllwch, a'r tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred. A fi moyn i ni ystyried dau beth Mae'r goblygiadau o'r ddau beth yn ni, ond y peth cyntaf, fwy a amlwg, mae Johan yn rhoi yn y lle cyntaf oll. Mae'n credu dyma'r peth pwysica. Os mae rhywun yn mynd i ddarllen yn efengeli, a dim ond darllen un paragraff, beth mae'n rhoi gyntaf? Mae'n rhoi gyntaf bod Iesu Gris yn ddew. Gorau mae'n defnyddio geirfa, wrth gwrs, fel rhywun yn, yn, yn ysgrifennu yn ei gyfnod e, mae'n meddwl am y Torah. Mae'n meddwl am y gyfraith iddewig. Mae'n meddwl am eirfa yn Genesis, yn diwy. A mae'n dweud, wel, na i ddechrau yn y dechreuad. Mae'n dweud, yn y dechreuad. Mae moyn i ni wneud y cysylltiad na gyda awdur bywyd. Yn y dechreuad, mae'n dweud, mae'n dweud, roedd y mab yna, yn rhagwyddoldeb gynt, yna gyda'r tad yn llunio y cyfan, y, y pethau rhyfeddol yn ni'n gweld o'n cwmpas ni. Pwy yw awdur y cyfan? Iesu Grist. Ac wrth gwrs, mae e'n dweud, mae'n ei cysylltiad pellach gyda Genesis, achos mae'n dweud fel hyn yn dweud, yn Genesis, Diwaddwedodd. Tro ar ôl tro mae'n rhoi gorchymyn, diwaddwedodd er enghraifft, bydde goleuni a goleuni a fi. A mae Ioan yn dweud, dyma chi y gair. Dyma Dyw y Tad yn llefaru, yn cyd-weithio gyda'r gair ac yn creu y cyfan. Mae'n rhoi yn y lle cyntaf oll, mae moyn i ni uh, wneud y cysylltiad hynny. Mae Iesu Grist yn greawdwr. Dim, dim jyst yw y tad. Pan ni'n ni'n gweld y golygfeydd anhygol sydd yng Nghymru, ni'n gallu gweld, wel, mae hwnna'n adlywyrchiad i ni o pwy yw Iesu Grist. Mae pob math o ryfeddodau. Mae'n ma wych y gwylio uh, rhaglenni dweud David Attenborough. Chi'n gweld y rhyfeddodau anhygol yma. A chi'n gallu dweud, chybod, dyna new i. Dyna Iesu. Dyna pa mor anhygoel yw e. A mae Iwan eisiau ni allu dweud hynny yn gyntaf oll. Mae'n bwysig i ni wybod bod Iesu yn ddiw. Ac ni'n cael enghraifft arall o hyn yn y Beibl. Bwysig gwybod bod ein gwaredwr ni yn ddiw. Chi'n cofio pan nath Dyw anfon Moses unwaith eto yn yr un uh, hanes, uh, ar ddechrau'r hanes uh, Israeliad yn dod allan o'r aeth. A Dyw yn anfon Moses i, i gyrchu bobl e. Mae Moses yn gofyn, wel, beth, beth i fi mynd i ddweud? Pwy sydd i'n anfon i? Pwy sydd ein anfon ni i, i wneud y gwaith hyn? Pam bod gen i'r awdurdod hyn? A dwedodd Dduw wrth Moses, Ydwyf yr hwn ydwyf. Dywed hyn wrth bobl Israel, Ydwyf a manfonodd atoch, a'r pwynt yw hyn. Mae eisiau'r Israeliad wybod dyma Duw. Dyma'r Duw sydd yn eu achub nhw o'r aifft ac o gaethiwed. Mae Iesu yn dduw. Cyn creu popeth, yw chlaw popeth, yn creu popeth yn unol â'r tad, Dyw y mab. A mae'n bwysig i ni heddiw feddu ar y gwirionedd hyn, cael gafel ohonyn nhw. Mae'n drist i ddweud mae nifer yn cilio o'r gwirionedd hyn, yn credu bod Iesu yn ddyn yn unig. Llawer yn credu bod yr atgyfodiad yn un ysbrydol yn unig. Ond mae Ioan yn dweud bod e'n ddiw. Mae'n bwysig i ni gyfaddef yr un peth. Achos, wrth gwrs, mae Iwan yn gwybod. Heblaw bod ni'n sylweddoli taw Dyw yw Iesu Grist. Fydden ni'n meddwl, wel, pam bod gyda fe hawl i fyny dim byd oddi wrtha i? Pam bod gyda fe hawl i ddweud wrtha i sut i fyw y mywyd? Ond Mae Ioan yn dweud bod e'n Dduw oherwydd dim ond Duw sydd â'r hawl a'r gallu i wneud fel a fynno gyda'i greadigaeth. A mae'n gysur i'r Cristion. Mae'r cyfan, a mae, e, mae, mae e'n rhanast yn dywed hyn o bryd. Ni just troi'r teledu mlaen am bum munud, gwylio'r newyddion. Mae'n rhanast, ond chi'n bod be, i'r Cristion i sylweddoli, mae'r cyfan, mae'r cyfan dan ben arglwyddiaeth yr arglwydd. Sy'n byd yn, yn, yn, yn sioc, sy'n byd yn, yn dal Iesu, uh, heb bod yn disgwyl y peth. Mae wedi chynio'r cyfan, mae wedi, mae wedi trefnu'r cyfan, a mae yna obaith anhygoel i ni yn y pen draw. Mae Iwan eisiau ni wybod yn reit ar y cychwyn bod Iesu'n ddew A mae gennyf yr hawl i wneud, a'r gallu i wneud, fel ef yno, gyda'i greadigaeth. Mae Ioan yn dechrau'r stori yma, mae'n sôn am ei greadigaeth a mae'n mae dod ar dystiolaeth am eini a mae, mae eisiau dweud wrthyn ni, chybod, yr olygfa fwyaf trawiadol, lawr at y mynylyn lleiaf, mae yna rhyw ogoniant i'w weld yn does. A mae Ioan yn dweud wrthon ni, Iesu sydd yma. Ac mae'r byd uh, uh, yn cwmpas ni, y byd gwyddonol, a maen nhw gyd yn, yn, yn ceisio ymchwilio'r gogoniant hynny. Dyna beth mae'r byd yn brysur yn ei, dyn nhw'n sylweddoli hynny. Wrth gwrs, dyn nhw'n sylweddoli, dyn nhw'n cyfaddef taw Iesu sy'n arglwydd bod e'n ddew, ond maen nhw'n gweld yr harddwch fel yn ni'n ei weld e. A maen, maen nhw'n gofyn, wel, sut? A pam? A maen nhw'n ymchwilio, a mae pobl yn ysgrifennu, mae pobl yn ffilmio, mae sylwebaeth ar y peth. Ond maen nhw mewn gwirionedd yn, yn chwilio am yr ateb. Maen nhw'n chwilio am yr ateb. A beth sy'n rhyfeddol yw bod gyda ni fe. Mae, fel, fel Crisnogion, Y'n ni'n gwybod yr ateb. Iesu Grist yn Dduw ac yn Greawdwr. Dyna'r peth cyntaf. A'r ail beth y'n ni'n gweld yn y pum adnod cychwynnol yma, mae Iwan eisiau ni wybod hefyd bod yr Iesu yma, yr, yr, y dyn yma oedd yn mynd o gwmpas a wneud pethau da i bawb bod e yn waredwr, a dyma i chi ni'n clywed yn y bedwerydd adnod. Mae'n sôn am oleuni gwahanol. Sylwch. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd oedd oleuni dynion. Mae wedi bod yn sôn am y greadigaeth, y cyfan, yr uh, hyfrytwch i ni'n gweld o'n cwmpas ni. A nawr mae'n dweud, wel, cofiwch, Mae yna rhywbeth fwy hyfryd. Mae yna oleuni gwell. Mae fel bod e'n dweud, heb i chi weld y goleuni hyn, chi'n yn gallu wneud synnwyr o'r gweddill. Heb i chi weld gwir oleuni, ystym da chi syniad beth yw harddwch. Mae Iwan yn dweud wrthon ni ddod os eisiau, os yn eisiau gweld go iawn. Allwch chi ddim deall y stori heb gwrdd â'r awdur. Allwch chi ddim deall y darlun heb gwrdd â'r arlunydd. Mae'n dweud mae popeth arall fel nentydd ond dyma yw'r ffynnon. Chi di profi lluniaeth, chi di profi llawenydd ond dewch i'r creawdwr, dewch i'r un sy'n rhoi'r pethau yna i ni. Dewch at yr un, y tarddiad, y ffynnon bywyd yma. A dyna'r emyn gan, ganon ni gyda'n gilydd, ynddo, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, Cyn gosod haul na lloer na sêr uwchben, fe drefnwyd ffordd yng Nghyngor Trianin i achub gwael golledig euog ddyn. Dim rhyw gair Saesneg afterthought, dim meddwl wedyn am y peth nath yr Arglwydd. Yn creu y cyfan, yn creu goleuni hyd yn oed, roedd gynno fe oleuni llawer gwell mewn golyg, mewn golwg. Dyma'r llwyfan i Duw gael ddangos nid jyst bod e'n greawdwr, ond bod e'n waredwr. Mae Iesu Grist yn ganolbwynt i'r cyfan. Mae'r tad yw'r tad, dyw y mab yn neud y cyfan, fel bod e'n gallu dangos taw ynddo ef yr oedd bywyd. Mae hwnna yn anhygoel yn dweud. Chi'n gallu gofyn y cwestiwn, o pam i ni fan hyn, heddiw yma? Achos bod Duw eisiau i ni wybod bod Iesu Grist yn ganolbwynt i bopeth. Dim cyd-ddigwyddiad, dim, dim ni sydd ar y cyrion a phawb arall yn, yn iawn. Nage, mae Duw eisiau bawb i fo, pawb ym Machynlleth wybod bod yna oleuni llawer, llawer gwell. A dyna ystyr y stori. Mae pob machlud haul, mae pob gwawr, mae pob peth hardd ni'n gallu gweld yn y byd yma yn tystiolaethu bod yna harddwch hyd yn oed gwell. A mae'r Cristion di weld e. Mae'r Cristion di dod at y gwir oleuni yma. Dyna y mae Iwan yn sôn amdano fe. Mae pobman arall yn dywyllwch. Ond mae goleuni i'w fwynhau yn Iesu Grist. Felly dyna'r ddau beth dwi eisiau dweud am Iesu. Mae e'n greawdwr, ond llawer mwy na hynny. Mae e'n waredwr. Mae wedi creu goleuni ni gael gweld oedd mae yna oleuni llawer gwell hefyd i ni gael profi. Felly, yr, yr, yr peth olaf dwi eisiau yn wneud yn awr yw ystyried, wel, beth sy'n rhaid i ni wybod o ganlyniad i'r ddau beth yma? A dwi'n credu bod Iwan eisiau ni ymateb pan ni'n ni'n gweld y golygfa, pan ni'n ni'n gweld byd natur. Mae yna ymateb yn does. A mae Iwan eisiau i ni ymateb. Ydy'n credu bod yna ddau beth i ddweud. Mae Iwan yn ysgrifennu at y rheini sydd heb gredu, ac mae'n ysgrifennu at y rheini sydd barod wedi credu. Mae'n gwybod hynny. Mae'n gwybod bydd rhai yn clywed y geiriau hyn am y tro cyntaf, a bod pobl eraill yn wedi clywed nhw'r blaen yn barod wedi derbyn y gwirionedd. Ond mae'n bwysig i ni gymhwyso'r Ddau ffordd yna, bod ni'n cymhwyso'n gyntaf i'r rhai sydd ddim yn credu, sydd heb wir ddod at Iesu Grist, ac hefyd i'r rheini sydd wedi credu. Achos wrth gwrs, ni yn gwybod bod modd i ni fod yn yr adeilad hwn a peidio credu. A modd i ni ddod ar y sil, ond peidio wir adnabod Iesu Grist. O'r gorau, felly, neu ddechrau gyda'r cymhwyso y gwirioneddau hyn i'r rhai sydd heb ddod at Iesu. A dyma ni'n clywed y goleuni sydd yn llywyrchu yn y tywyllwch, a'r tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred. A Iwan yn dweud, newch chi ddim ffeindio atebion bywyd Newch chi ddim ffeindio goleuni yn nunlle arall heblaw fan hyn. Mae, mae'n bwysig, no, mae'n thema pwysig mae'n ysgrifennu amdano fe. Mae pob man arall yn dywyllwch i gymharu â'r gwaredwr. Allwch chi astudio am flynyddoedd, Allwch chi wneud ystyriaeth? Allwch chi fynd ac ymweld â'r holl grefydd eraill yn y byd, ond mae Ioan eisiau nhw wybod dim ond fan hyn mae gwir oleuni. Allwch chi hyd yn oed fod yn grefyddol iawn. Ond tan i ni ddod at Iesu Grist, credu yn Iesu Grist, i ni yn y tywyllwch. Dyna yw ystyr Iwan fan hyn. Mae rhaid ymateb i'r goleuni hyn, gofleidio'r goleuni, ymddiried yn y goleuni, peidio roi'n pwys ar unrhyw beth arall, pwys ymddi, peidio ymddiried yn unrhyw beth arall. A chi'n modd, y peth dychrynllyd yw, Mae'n colonnau ni wastad yn ymddiried yn pethau, dyn nhw? Ni wastad yn, yn ffeindio pethau eraill yn fwy o fwynhad na, na clywed geiriau Iesu Gris. Mae'n wir amdano ni gyd. I ni wastad yn dieddol ymddiried, wel, os gen i, os gen i swydd, neu os gen i ddigon arian yn y banc, neu os gen, os gen i ddigon o ffrindiau, neu os, os yw teulu mynd i ofalu amdano i. Ond Mae Duw moyn i ni ymddiried yn Iesu Grist i gael bywyd tragwyddol. Dim yn unrhyw beth arall. Pan i ni'n mynd i sefyll ger bron Duw, beth fydd sail yn hyder ni? Dyna'r cwestiwn mae Ioan yn ateb. Beth fydd sail yn hyder ni? Chibod, mae pob crefydd arall yn y byd yn dweud, wel, e fi'n gobeithio, fi wir yn gobeithio nawr, fydd yr holl bethau da na dwi wedi wneud yn cyfri mwy na'r holl bethau drwg dwi wedi wneud. Ond mae Iwan yn dweud na chi methu heiddi fe. Mae cyfan arall yn dywyllwch. Sut modd i fe weithio fel yna? Achos dim ond yn Iesu Gris mae goleuni bywyd tragwyddo. Felly, waeth i ni roi gorau ar mesur pethau yn y ffordd ry'n ni'n dueddol o wneud, a ni gyd yn dueddol o wneud e. Mae Ioan yn dweud, dewch fan hyn, drychwch fan hyn, ystyriwch pwy yw hwn. O'r gorau. A nawr, wrth gwrs, yn ni'n ystyried yr ail bwynt, sef sut i ni'n cymwyso'r pethau hyn i'r rhai sydd wedi dod i ymddiried yn Iesu Grist, sydd wedi dod i'r goleuni, sydd bore yma yn addoli Duw y Beibl, sydd wrth ein bodde yn gwrando ar eiriau Iesu Grist. Sut, sut i ni'n cymhwyso pethau hyn, bod e'n ddiw a bod e'n waredwr? Wel, fi'n credu bod e jyst yn hawdd i ni sylweddoli bod ni'n colli'r canolbwynt. I ni yn rhoi pethe allan o, ni'n rhoi pethe sydd ar y cyrion weithiau yn y canolbwynt. A'r, ar, ar un peth na sydd yn ganolog i'r cyfan, ni'n ni dieddol e roi e ar y cyrion. Ni'n ni dieddol anghofio am Iesu. Ond mae Iesu'n yn, yn rhoi darlun anhygoel i ni yn Iwan penod 15. Mae'n dweud fel hyn, Taw fe yw'r winwydden. Mae'n dweud wrth ei ddisgyblion, fi yw'r hwnwydden, a chi yw'r canghennau. Chi'n gweld, os i ni moyn derbyn mwy o fywyd, a bod yn fwy ffrwythlon, mae Iesu'n dweud, yr unig ffordd mae hwnna'n digwydd, ydy bod ni ynghlwm a Iesu Grist. Yw canghennau ar wahân i'r goeden methu dwyn ffrwyth i ni gyd yn... Mae'n chwerthinllyd o syml, yn dyw e? Ond 'na gyd mae Iesu Grist yn dweud yw, gwnewch yn siŵr bod y cyswllt 'na, bod chi yn rhan o Iesu Grist, bod chi'n nabod Iesu Grist, bod chi'n gwrando ar ei eiriau fe, a bod chi'n dibynnu arno fe. Mae'n mae ddarlun anhygol. Chymod pam? Achos os dim disgwyl i ni wneud dim byd yn ei nerth ni. Dyna pam bod hwnna'n grefydd i weiniaid, bod e'n grefydd i bobl sydd heb obaith yn nunlle arall. Achos ni'n gallu dod at yr un sydd yn rhoi bywyd i ni. Yn ni'n gallu dod pa bynnag cyflwr i ni heddiw yma, jyst gofyn, arglwydd, wneud i wneud fi'n ffrwythlon. Dyna i chi obaith i bwy bynnag, ynte. Dyna obaith i ni os i ni wedi credu uh, deg mlynedd yn, yn ôl, nes i ni wedi credu di syl diwetha, yn ni'n dod o'r newydd bob di syl ac ni'n sylweddoli Iesu sy'n rhoi'r cyfan. Ac i ni, dyna gyd i ni'n neud yw derbyn. Mae'n ffydd sy'n gorffwys yng ngwaith Iesu Grist. Mae'n ffydd sydd yn gorffwys yng ngallu Iesu Grist. So Dyw yn gofyn i ni fod yn gryf. Yw Dyw ddim heddiw yma gyda'r sialensau sy'n gwynebu'r capel fan hyn, ni fel Crisnogion fan hyn, Dyw e ddim yn disgwyl i ni gael yr holl atebion. Mae'n disgwyl i ni nabod yr un sydd â'r holl atebion. A mae hwnna'n wefreiddiol yn dweud. Mae'n neges i bawb. Felly, dewch i'r goleuni. Dewch am y tro cyntaf, dewch o'r newydd. A mae'n rhoi gorffwys i bawb sy'n dod. Amen. Fe ganwn ni'r emyn ola, os gwelwch yn dda, emyn 370. Does gyffelyb iddo ef, ar dy ddeiar yn y nef, trech ei allu, trech ei ras, nad ymderau calon gas, a'i ffyddlondeb sydd yn fwy nag angheuol ddwyfol glwy. 370.

A llewyrched yr Arglwydd ei wyneb arnat, a thregerhaer wrthyt. Dyrchafed yr Arglwydd ei wyneb arnat, a rhodded i ti dangnefedd. Amen.